matimore kama jogi okaa kae ah, jogi tema hey, facebook atema weche dongo manade ni yawa ma gik matinde timore e facebook manade ni ma to koro ng'ama ng'ani nyocha go dho gavana manade ni yawa ma ng'ani nyocha tieko gavana kamani weche siasa tema tinde tek hey. Bende tema rumo manade ni aneno ang'o ajeni Ajeni, aluongi to pod ibedo ei ot, donge? Wuog ane oko. Wuog oko ichung' bathe ka gol kata gini nyalo goya piny. Magi gik monego itiyo gi wich iketo koya cha. Ne kaka nyathi ng'iyi. Kaw gini iket bathe kono. Apenji. Iduogo saa adi? Chung' ka sama awuoyo kodi webedo piny to abedo. Iduogo saa adi? Sani. Wuo koda mojiwore.
Aduogo sani. Eh, nidhi kure?
Nadhi e center. Okebe, biane ka. Wuoth mojawore wuothona king'anjo. Mama do kawuono igero agera. Ineno nyathiwni Eh. kalane bathe ka wuoyi matin. Adwa ni wuoye gi nyathini. Eh. Wuoye gi nyathini okebe. Oh, Wuoye gajenini. ajeni. Ang'o mini idwa chando baba? Ha? Miya stress mokane. Idwa chando baba, nyicha koyud baba gi tuo mar pressure, kendo idwa chak imede sukari. Ha? Ajeni. Uwe gi nyaminu. Gidana ma ka baba sombo ma pi gi punda otere miere otere miere otere miere kama kama ndidhi sikul. Lem- Sani dong ine university. Ling' mosapimni.
Ha. Achi- Ajeni nyathina wuok ayude mana e bap chiel kowgawore gi kia wuod okelo. Wuod okel achiel achiel ni oduoge ajeni, wuod okel achiel achiel ni odhi e anyango mowadu ma nyaminu. Wuod okel achiel achiel ni Ah. be ochako dhi achieng' ma nyaminu. Be gima timore dalana ka to intie wuoda maduong'. Eh, ah, ah, babi ng'ena bedo ga oko koro pok ang'eyo ga gik madhi Donj mbele. ot. Imbe pok ikona gik Ah, madhi. chung' ka mondi.
Ha? Ah, donj ot. In donji.
Awuo gi jaduong'. Bed ane piny ka wuoyi matin. Jaduong' jaduong' koro in ema dwa ni yanga koro iket joge lweta An nikech adwaro iseti nyisi ginyori. ndalo na ng'eny kaminena ni ndalo na Ah. ng'eny Ah. asesafa e piny ni maka nyaka nyithinda step ka step giluwo step ka step Mm. sani e koyae achieng' odhi anyango anyango sani e ajeni manyocha ni nyath nyara ma ja- ma onge weche mang'eny Eh. sani ajeni boduoko dwaro mana chanda gi nyithi jokokelo kare nyithi jokokelo gi gidwaro nang'o dalaka To en mana ng'at achiel ema chal. Ng'at achiel achielni nyoche ka goye agoye wuod Okelo, jaduong' Okelo ka Na- sandona nyathi. Nawinjo wachno. Ne iwinjo wachno Eh. ni obukore onyisona an chieng' nyara Ah. ni odwa notere university. Pesa te mosegolo achieng' kutoka s- kutoka primary PP1 gini.
mago te.
Nyaka Koro- kama gik.
Ah, an gima dwaro nyisi nyathina Ah. ok ber kiwacho ni jaduong' an jaduong' malelo mago koko Ah. kama kama Mm. bere kata ka nyathiu ni manye di girlfriend kata ka boyfriend u- udendo ni boyfriend gi kisungu Boyfriend. Boyfriend. bere kata kobede gi gima iluongo ni boyfriend ni Mm. to bede nyathi modimbore ok ong'i boyfriend moko ma ywayo aywa gik ma tinde ywayogi gik ma kijende donjegi Ma jaluo.
Wuog ane oko kidhi ing'i ane dhogewa ka watue. Mm, ah, Jeni wuog ane oko ka. Baba wachno adhi loso.
Adwa ni adwa ni ng'i Eh, ng'i wachno- ng'i Wachno kata ng'i yawuoyi matin pod anyuoyo. Eh. Eh, gimitim Mm. chere time ka chero ne nyathi jokokelo moher fuare nwa gi nyaminwa cha. Winji. Kik owinjwa, kik owinjwa. aseng'eyo nosikona kama gi japonde saa Eh. apar gadi apar koro gariyo in shh, ling'a ling'a nyon bolelo aje niwuog ane ka bed ane ka koro an aonge weche mang'eny mang'eny go asetieko ineno gima nyaminu noyago ineno ko tiende mowadu oya gi d plus oya gi nyithindo plus ineno tiende ma wuodi wowadu mo- okebe modhini mae nyathina manyocha okawo kita wiye lew kamara in be nanyisi ni we kaw wi nyawa gire mineno ni we kaw wi nyawa gire ibedo nyako modimbore mong'e ni wuorwa tim ang'o wuorwa ni osafa style marom nang'o nanyisi ok ber kago koko sate in nyako manyocha aseng'e ni dhi keta dalana obede momewo in be sani ichako ringo gi wuod okelo bede nyako mar dimbore mong'e ni kata kabedo gi boyfriend tabede gi boyfriend moro ma wachno litna dhi ing'i gima inyalo timo wuog idhi ing'i gima inyalo timo Yawa, anyuol to an matek. Aisuru, kisungu dendo ni aisuru, aisuru, suri. Kata dang'e awuog adhi e kata piny Suluhu Hassan Tanzania de kora yueyo. Yawa.

Oh, ok wachor e bathe koni wawuoye matin. Wawache wawache weche moko achiel ariyo adek moko koro. Koro. ni- Ng'e niya, ang'e ni baba uta ng'e ni kech ahinya. Eh, koro. An abiro ka- An abiro kae eh. adwari osiep donge ing'e kaka an gacha eh. eh, koro adwari osiep koro akia ni itimo nang'o an aol, aol gi dating koro adwaro ni anyuomi mondo wadhi wadag dipo ni ayude kwe moro mabet matin tin yawo oh, eh. Aa, baba to weri godo, baba weri godo sana. Baba sani oti. Ma Ing'e ni pod ma odhi time wa, ma Pod en odhi sawa. sikul. Ma en sawa, in wahere ka pod wangima. Eh. To ma to. Oh! Kare gima baba osebedo ka nyisa ni en adier. En adier. Ma koro kalo ma wang' teko. Ma biana. Bi. Bi. Sudika. Nyicha kok ababo wuoyo kodi. Kimosa basi. Ha? Am weyo. Kimosa. Wang'i tek. Wang'a tek. Dala ok inyal biri timri kaka idwaro no bwana. Kara timore Wang'i nade? tek. Ok inyon Ha? bol yawa wadu. I- Onyon Kawuono bol. ka- kawuono ikele nyaka e dala dong. Eh, wan wa baba osebedo ka wuoyo gi oko kawuono ikele nyaka e Ah, dala. Baba an aromo mana Ha?
kode. Iromo kode to ka en kanye. Omera, An wang'i tek owadwa. an ling.

Oh. nyathini wamiyi abiro tudora kodi in case of anything Eh. abiro ng'iyo kaka temoni matek mondo ibed kode Sawa. Iwinj? nikech aseyudo ka inoro magolo Ah. Eh, koro nyamin Ah. eh, in be- Adwaro ni obed lainda mar Eh, Airtel. obed line mar Airtel. Eh. Onge wach. Aya. ba yudo ki kai wan mi yudo wuoyi ma golo ng'ato kikela kela nyaka dala oro ni andi ka hmm? Hmm? oro ni andi ka otemo man otemo 150 wada nyapiwa magi tema tema wadhi baba baba ba, baba mekumseti omwe wawe yuare
Hey, iluongo ni jaduok yama dhoda maneno ni yang'o matimore e dhoodni ma dhoda hoya weya nono fua ne ni jogor ma yane gochende e dhoodni kosane nang'o ajeni Eh, baba. bathote ming'e ponde in bathote ming'e ponde Kara sate setimo ang'o sani yawa baba? sani ya kure Baba imbi seko, imbi ola gi weche migo. I- nwane gimiwachono Amba ol kodi, inyiero koda kosiwuoyo koda awuoyo kodi.

Jaduong', time mar timo ang'o kata in be par e diere ma pok ni apenjo niya time mar timo ang'o dalana kae mikele chuo Kisungu wacho ni less at we duokori koda we duokori koda dalana kae mikele chuo nyaka imbe ya kare magi ya magi to kura nena raga ng'o ya dalana ka ang'o maneno gi ya ang'o monene dalana ni nyithindo gi dwaro sanda sanda mokaywe nade ni

To koro imbe baba nitemo kweri gigi eki nok iwinji. Eh? Baba nitemo kweri gigi nok iwinji. Be ing'e ni boyfriend to chuno ni nyaka
Koro kata kochuno yawa dong nitie kaka ojanja mitimo yawa. Koro dong ineno kidong' gi sida. natiyogo janja te mana nyar. Dong ineno kidong' gi sida.
Eh? Idong' gi shida. Ha? Koro, ato to gima nyalo konyi kanyo onge, nikech ong'er ka nodwaro yik mabor, notimore nade? Gima inyalo konyago onge to in be nichamo pesani. Pesa mane ma In dong' nachamo?
nichamo pesa boinano.
Ha?
Pesa boinano dong' nichamo. Apenji, koro apenji, 150 mane oorona e sim, dipim gi gima omiyi. 150 no dong' Ha? nokonyi.
Dong' nagoni dil.
Deal mane Donge mane- guni di- deal mane mane godo? Chieng' cha dina fuli, dina dina dina fuli chieng' cha. Ah, Ha? Patrick bayo na wacho Be, ibe be, be kik iliekna kata ni nachamo pesani. Kik iliekna. Hey, adhi kono baba gigi kare. Kare fu. Emomiyo sani biro king'udho lawi ng'udho lawi ni koro ni koro in in eh eh. Mano gima ok ayie dalawa ka. To dalawa ka, ei nyimine wa tir nyaminwa mochung', onge mane osenyuol dala ka. Dhi adhiya ir wuoyino okawi. Mano gima ok wayie. We ang' baba amodho dhok. Baba ni no, ang' nanyisi. Ambe ang' nakone Huh? ni nichamo pesa wuoyino. Ati nachama?
Pesane. Pesa anyalo oro, nyisa ni e simu. Be a- Aorna wa. aoroni Orna. aoroni aoroni to gima duong' baba to kowinjo winjo wachno Idhi manyo ng'ani idak godo. Ok idak. Ok wadak kodi ni wapidho nyakwaro dala ka. Gi ng'a timbe gi richo richo richo. Oyudo gi nyar joko njula. Oyudo gi nyar joko yo. Oyudo gi nyar joko anyo. In ema. Mm. Ok oyie. Mano gima nono kabiyie. Mano wachni. Tam siti kendi. An nokaori. Nidhi ni dwaro. Sawa. Eh, nidhi ni dwaro. Iwinj? Eh, ah. Ukia kaka ji tiyo gi rieko. Ah! Ne- Nini nini mitini? Waji 150 ni aoroni. Be kik iketa kata e kese. Waji timo fuo manade ni baba. Koro 150 onya chaji
Hey, hey. An mate a eh. Ane nango. Ane nango dala naka. Ajeni. Ango timi nyathina. Ajeni ango timi nyathina. Nade yawa ba? Inena sawa.
Eh. Lokri ane kama. Lokri.
Ok be nyathina. Eh baba.
Ah bi ane wuoda ikonya neno gima neno ni. Nyocha ka wuoye tinena ni an arach. Ang'o mosetimore dakika? Chunga chunga wuoyi matin ine gima neno ni. Eh. Ne nyaminu. Nyocha ka wacho wechegi ne nyaminu. Eh. Ne ne sani e duong'. Magi moro mogolala.
Ne sani duong'.
Sani e duong' neno. Eh, iwachoga niya, Mm. ng'ama jaduong' neno gima ni mabor ma kata rawera idh wi yien ok ne. Aje ni nyathina, aje ni nyara, nanyisi. Gima neno kabedo piny kaminena bedo ni katidh mana yien mochung' cha, Mm. to bed ing'eyo ni ok ichieng' nine. Gima neno, iwinjo gini nyathina. Aneno. Gima neno kabedo piny, Mm. kata iwidh mana yien mochung' cha, Malo. to ok chieng' nugine.
Baba.
Nyocha kawacho wechegi ni ah, Ajeni owe duodore gi wuod Okelo, sani oting'o ma. Mar ariyo be oseikore. An nyicha ka An ema dalana ka ikelona nyikweni. An- Dalana ka nyikweni ema ikelona. nyicha ka wuoyo kode ma nyise niya, Eh. nyimine ga te Mm. pok nonyuol dala. En nyicha konyuol oyudo nyathi mokwongo. Sani ocha eh, odwa chako oyudo mar ariyo. Be timore dalana ka? Odhi odhi An gima adwaro wacho ni ajeni. Wuoye gi nya gi wuoyino, wuoye gi wuoyino, ung'e kaka utimo. Oduogna pesana masepuonjigo sikul fee, ochak otim gima iluongo nang'o, an mano gima ok a budget ma ok donj e dalana ka. Ne ok aikora ne bedo gi nyakwaro mar ariyo. Kane isekelo mokuongo, naruako. Ok adagi. To wuoyino nitie. Mano ok atimre e dalana ka. To wuoyino nitie.
Be owuoyo kodi? Be oyie kawo ting' nyathi? Litna mar atari, litna mar adieri. Ng'ama dwa kawo?
Mama onge, mama nosenindo. Luw yo udhi wuo gi wuoyino. Tich be waonge go.
Kiny aweyi ni amany kaka iwuoyo gi wuoyino. Dhi wadwa wuoyo gi jaduong'. Luw yo. Dhiyo.
Luw yo nyako matin. Ok timre e dalana ka. Jaduong' kendo gini nineno. Gin na- nanyisou okebe nyathina nanyisi Mm. gik mineno gi gima jaduong' neno aneno gima ni mabor Nyathini bende ok ohero pesa ahinya lakini chien ka a Eh. to nitemo wuoyo nadokne kaka owadi Mm. kendo nabadi wacho ng'wono be nyaka kwa. Koro gima watim kijanani tije yot. Kijanani Mm. oringo lal. Chieng' moro oorona 150 moro. Eh, Koro wadhi wanyalo track luwego, to. Eh, wanyalo eh, trackego. pok arucho message no endo Mm, mondo okaw ting' rawera mm. to rawera ni wiye to tek to nyithindo Ling' ane, wadhi.
Adwaro choro kama giwuoye Ah, kamano. oh, Mm.
mano yo dong' ang'eyo Koro, Mm. we ane ang'i gima nyalo timo kidhi nyathina. Donj ot. kik ibed gi stress mang'eny Mago to gik mwahewo. mago mag Aya.

Dhi maber. Dhi maber. Bro, nyoro nayudo miss call ni but ni naonge credit emomiyo koro chuna bira bira nyake. Mm, Ambe na manyi. Eh. Nyasaye be ber aromo mana kodi. Eh, Mm, Nyocha baba oriemba dala. noriembi dala.
Newach gima osetimore.
Ang'o osetimore kendo? Eh, ch- apek.
To, Ipek?
Eh, chalo ni ijni en mari. Ah, ah, an mano okija. An mano okija nya, mano okija Jane. In ma? In ema nyocha bayo kodi ma Ah, ah, idi. Jane mano Lambe iriambo.
baba An noriemba. mano, mano okija Jane. Ah, ah, ma Mano idi, okija. ma Man- idi. Baba noriemba ni abi nyuoma koro. Mondo anyuomi. Eh, nyuoma.

Chung' ka, Jane chung' ka. Omer, ineno gima otimore dalawa? Dongo aneno.
Chieng' moro nawuoyo kodi ka wang'i taki Jane okeli nyaka e od babwa ka babwa onge. Ineno? Dongo aneno gima Ah, timore. Ineno koso ok ineno?
Aneno.
Iwache ang'o?
Dongo anyise niya, Mm, anyalo miye pesa moro matin mm. to omed gi ma en godo no Mondo? mondo odhi ogol leche otim abortion. Oh, mano e gima idwaro. Koro Eh. gima timore, Eh. mokwongo ichayo ji. Ok, Kendo eh. inyalo kona mbele na gi ich, modong' dwe achiel ni idhi nyuol, ni itim abortion. Nitie kaka ne wasewuoyo gi baba. Ni Yie ni isewacho kod mineno. nang'o? Koro ma iwich tekoni ka mogike. In be ma iwich tekoni ka mogike. Gimoro amora waseketo list te. Na, Winjo. yawa, dwa- Koro lweny pok nogoga goko. Lweny igo gi sirikal. Ma nyathi sikul. Ne kigutera ir Ah, ah, sirikal. Ang'e ah, ang'e mano gima ok sirikal. adwar. Ang'e ang'e Donge sirikal wadwa- biro twe ang'e. Pod iluorori e tok odwa ni biro ni wuoyo gi Donge gere. embe ma nyoro no manya ineno nyoro no In manya. kirucho namba ng'ani?
Naseruto en ema Linga en penji, ema linga manya. penji nyathiwa. Ma ng'a minya nyuol godo.
Kata surani kineno, ma ng'a minyalo kele dalawa, surani ni kele dalawa. ni ni Winjo bro, mano accident. Eh? Mano mana accident. ok ni yier wuoyi ma kaka inyuol go tinyalo wachi ma sura minyuol go no- Koro anda demo na oliero dhoga ni ginene idhi romo gi baba in be wadhi romo kodi wadhi romo Koro kodi gumwati Eh? mondo mi kes no sani ok anyal winji Gumomiyo 150 ni anyalo duokoni mani ioro na chieng' mana yo Aya, koro bi achaka medi moro matin mondo kes no Imena ang'o?
Dia orni pesa moro matin mundo. Abuso mitimo no kendo romo tu.
Machae. Eh? Macha ok dang ya dala u ka gwa kuku kujo. Ni biro gine ime nyathi wa hii nyathi ma pod pe. Ni chako yudo mokwongo nyuolo. Sani chako imiye mar ariyo. Idwa no gol. Ogol. Idwa neko. Ah, ok ane kine bi- bi- bi aorni moro matin mondo idhi itim
ne jeni Ne onge gima koro ikona, an abiro biro dalau gi sanduk mondo inyuoma wachno orum. sani koro ok adwar ing'e ni Eh, sani koro donge ang'e ni idhi gichuni. timo sani ang'e ni idhi Dhichuni ne, dhichuni ni koro inyuoma nikech isemiya ich gi nyithindo ariyogo, babwa onge kuma dhi pidh Dhi gole pesa ma pidho go. Koro andu da. To koro adwa timo nang'o? Ambe koro ga lweta pod ni. Koro kiny na bi dala uta.
Ambe lweta ma pod ni nono. Ne duogi na akoni. Ne. Ambe lweta ma pod ni nono. Pod aonge nyalo moro malong'o ma dena.